Keçê dîlber evî na te ji bo dil pir cefa ye Tu xwe şirindî şekir xindî gelo ma ev rewa ye Te sotî cerg û canê min ji her alî sirûba Belê dîna te bo derdê dilê min xweş dewa ye. Dem baş, em ê di xeleka xwe ya heftemîn de ji programa Pendên Kurdî di gel we bin. Di vê xelekê de em ê pendên girêdayî, hezkirin, evîndarî, dilketinê pêşkêş bikin. Meteloka me pêşî dibêje, Bi darê zorê hezkirin nakeve torê. Tê gotin hezkirin buhara dila ye. Dibê Xwedê dil ji hezkirinê re daye. Ev pend pir hêja ye. Dibêje, Jiyana bê dil weke baxê bê gul. Dibêjin, ew xortê bê yar ji bo hiştê bê par. Tê gotin, hezkirina evîndaran weke tavên buhar a. Ango ew hezkirin geh bêdeng e, geh dengîn e, geh germ e û geh sar e. Dibê weke ku dil kete çavê, beqê. Em ê li vir herin, nerînin çend kesa bibînin. Yani wek bi hake san godil ke ku hijê kirine dibînê nima rastî û nerastî jev nas dike. Mirov kor dibe nima qencî û neqencî dike jev nas dike. Hezkirin li cem însan tiştekî taybet e. Yani ew li gor xwe difikire ne li gor miro difikire. Yani dibîne hemû tiştî wî rast e. Dema ku têka vengê hezkirinê dike û eşqek li balê çêdibe zirar û nezirarê nima karê ji hevdû cuda bike. Hemû tişt di nerîna wî de aynê ew e dema wiliş tu dibînê di eşqa xwe davêjî heywanekî Melo lê dinare mirov jê nefret dibîne lê dil dikeve çavê wî ew jî ew heywanan jêr dibê beq. Weke yek got dil ket. Weke dil ket çavê beqê de ji ber ku dibîne çavekî kesk e ew dibêje mehna tu hiskirina min û eşqa min giştik wek çavê beqî wilo kesk e. Ew li gor nerîna xwe dibîne. Ne û li gor nerîna merov dibîne. Ava tevan tiştekî taybet ez lê dimerim. Yani li gor fikira xwe û li gor nazkirina xwe ser hiskirinê, ser eşqê. Eşq bêtir karê dagirkeriyê li ser aqilê însan dike. Bi hezkirinê gelek çûna halê mirinê û ew jî tê li ser diyar. Tê gotin hezkirina ji dil barekî giran e li ser min. Ti bilê çi diyar? Wala giran e û bê derman e û ne tişk û giran e. Girana û bê dermana. Xweş bû. Lê ne tirçik û girara ez bê nexweş bû. Dibêjin yek dil ketibû kevirekî heft sala bi xwe re hilanî. Emê li vir herin cem mêvanê xeleka xwe bê wê tişt me re bêje. Ez spasiya Mamoste Şêrwan û hevalên wî dikim ku derfet dan min ez di vê xelekê de beşdar bibim. Bi hêvî me ku em ji wan re piştevan bin ji bo berdewamiya karê wan yê pîroz û nirxbiha. Bi rastî kelepûr û filiklora gelê Kurd gelekî dewlemend û zengîn e. Dibêjin eger tu dixwazî gelekî nas bikî divê tu filiklor û kelepûra wî gelî baş bixwînî û nas bikî. Ji ber ku kelepûr û filiklor neynika wî gelî ye. Ji bo penda îro yan jî penda vê xelekê ez kanim çend gotinan bêjim. Evîndarî, hezkirin, sewdalî ne tenê mirov ji mirov hez dike, keçik ji xortekî hez dike yan xortek ji keçikê hez dike. Dibe ku tu ji wêneyekî hez bikî Ji bajarekî hezbikî, ji stranekî hezbikî, ji hunermendekî hezbikî yan jî ji ajalekî hezbikî. Nêzîkî vê pendê jî li ba me Efrînê tê gotin, dibêjin ku yekî ji fişqekî hez kir ew heft salan di paşlaxa de veşart. Û nêzîk vê pendê jî tê gotin, dibêjin bila dilî bi dil be, Duşek erd be, balgeke vir be û urxan yan mitêl jî bi heft cihan qul be. Û yeka din jî dibêje, Ku bila dilî bi dil be, tûrkê parsê li mil be û binê tûr jî bila qul be. Bi rastî bi deh hezaran pend, şîret, metelûk di filiklora gelê Kurda hene. Bi hêvî me ku em li kelepora gelê xwe vegerin, baş bixwînin, nas bikin, biparêzin û wê bi pêş xînin û spas ji kar û xebata we re. Dibe hezkirin, bîrwerkirin. Pendeke kurt e lê xweş e. Keçê ji yarê xwe re got, Tu hez dikê canê min yan tu hez dikê malê min? Dibe dermanê evîndaran, niviştên pîr û sehredaran. Di dawiya xeleka xwe de pindeke pir xweş û bi dengê nemir Hemed Şêxoyê jî dibêje, Bi xelkê tal e, bi min şêrîn e. Me îro xeleka xwe bi dawî kir û dem baş.